into tears kuchema nhando kungoerekana makuerera tumusodzi bvatiri kukuru avoid kuti haa inini kai ndakaita mistake kuroora munhu akadai ndakaita mistake rimwe zuva ndichakukwamhamura nembama iwe zvinhu zvakadaro hazvidi kutaurwa mumuchato Tikukumbira zvikuru kuti imi vadikanwa maakuzosvidza muedze kuchengetedza zvinhu zvitatu izvi. Strong foundation, genuine love, health communication. Mukazviita muchaona kuti muchato wenyu munosvika pakuchembedzana muchichekana nzara. muchinanaidzana muchibvunzana musingatoda kushayana muchinzwa kuti ko mwari kupi mwari papi muchanzwa kuti munosvitsa pekutoti ah muchato wakanaka vamwe vachitambudzika imi makafara zvikuru munyika iyoyi inenge ichitambudzikwa nekuti imi Munenge muine rudo rwechokwadi, munenge muchigona kukurukura, munenge makavakira nheyo dzemba yenyu pana Jesu Kristu. Tinamate. Baba vedu vekudenga, toda kukutendai mazvita enyu nekutipa mukana uno kuti tikurukure, titaure pamusoro pemba yakasimba, imba yakavakirwa pamuri. kana mitutu ikauya, kana ma challenges emutoo ipi akauya akarova imba iyo icharamba yakamira nekuti yakavakirwa paruware. Asi nheyo dzakavakirwa pane dzimwe ma grounds dzichawa, dzimba dzakavakirwa pajecha dzichawa nekuti mitutu haisi kuzorega kuuya, zvinorema zveupenyu hazvisi kuzorega kuuya. asi vakavaka pamuri vacharamba vakamira ndo shoko renyu ramakataura mukati anonzwa mashoko angu nekwaaita ndingamufananidze nemuvaki wakachenjera wakati anzwa mashoko angu akanovakira imba yake paruware ndiri kunamata Mwari nchikumbirira ungano iri pano vose vane dzimba vose vari macouples kuti vaise nheyo dzavo pamurimi Kristu Jesu. Mukanga vadaro vachaitirwa zvakanaka. Tanamata tichitenda muzita nemuropa raIshe wedu Jesu Kristu vanogara nekusingapere. Amen. Kana muchigamuchira muchatora nhando hwani kuenda pamberi kudai. mukaramba mamira munenge makureva kuti haa hachigumire pano dzokai zvenyu mashure vadikanwa kana muchida kusvitsa sezvinoreva zvivimbiso izvi zve kana pasina chinhu pamberi pamwari anopenengura mwoyo yose chinoita kuti musasvitswe mirai pamberi. Haleluya! Dai ndakunzwa hana kurova kuti kuzovaramba wamira nhai vedu ungakunzwa sei? Alright. Chite kunge munotarisa kuno. Kunge munotarisa na mwe ne mwe. Taungana pano tose pamwe chete napamberi pamwari kuti uyu musikana nouyu murume vasvitswe vagare pamwe chete upenyu hwavo hwose mukusanganiswa kutsvene kwakakomborerwa naJesu Kristu nokukudzwa navanhu vose. Ndinokukumbirai kwamuri kuti mupinde mukusvitsa uku kutsvene kunoera Muine chokwadi kuti uku kusvitsa kwakafanira kugara mamuri muri vapenyu, muchitya Mwari nekuyeuka zvikonzero zvakamisirwa svitsa. Ndinokurayirai pamberi paMwari, iye unopenengura mwoyo yose, zve kuna iye wamunofanira kupa mhinduro. Kana mumwe wenyu achiziva chimwe chikonzero, chingamurambidze kuti musasanganiswe mukusvitsa akafanira kutaura pachena zvino zvanzi pana mwari anopenengura mwoyo vanhu mungavanyepere asi mwari anopenengura mwoyo yose wenyu newavava newavo newavava vese vageroko Kana imi muine chimwe chikonzero kana chimwe chinozoti aa pane kakati kasina kuita zvakanaka, angataure pachena zvino tsvitsa hainganetse inogona kumira zvayo. Asi kana wati aiwa handei pamberi ndakazvipira ndakasarudza Joelini ndakasarudza Munyaradzi hakuchisina tingapfuurire pamberi. Muri kuti kudii baba? Ah, ngatipfuurire pamberi. Atipfuurirei pamberi. Haleluya. Ndakasarudza munyaradzi. Ndakasarudza munyaradzi zvakakwana. Haleluya. Thank you. Toda kuti mugozotaura mazwi aya. Mukwasha ndimi muchataura. Ndinotaura pachena namazwi anoera. Ndinotaura pachena nemanzwi anoera. Kuti ini handizive chimwe chikonzero. Kuti ini handizive chimwe chikonzero. Chingandirambidze. Chingandirambidze. Kuti ini. Kuti ini. Kuti ini Munyaradzi Magwaza. Ndisasanganiswe. Ndisasanganiswa. Mukusvitsa kutsvene. Mukusvitsa kutsvene. Na. NaJoelini Mukwekweriri. Amen. Hallelujah. Handina kana chimwe chikonzero chingandirambidze kuti ndisasanganiswe musvitsa tsvene naJoirini mukwekwereri. Vataura. Hallelujah. Ndinotaura pachena nemazuva anoera. Ndinotaura pachena nemazuva anoera. Kuti ini handizive chimwe chikonzero. Kuti ini handizive chimwe chikonzero. Chingandirambidze. Chingandirambidze. Kuti ini. Kuti ini Joeline Mukwekwereri. Ndisasanganiswe. Ndisasanganiswe. Mukusvitsa kutsvene na. Mukusvitswa kutsvene naMunyaradzi Magwaza. Hallelujah. Kana neniwo Joirina handina chikonzero chinganditadzise kuti ndisasanganiswe mukusvitsa uku kutsvene naMunyaradzi Magwaza. Amen. Zviri kufamba zvakanaka ka? Ndoda kuti ndigobvunza mukwasha. Mazwi andakubvunza akadzama. anoda kunyatsa kufunga chaiko ah, vanhu vazhinji vamwe vanongoti ha ah, tinongoitawo ha ah, takangoita pane pamwewo pakanga pachiitwa workshop ndobva panzi ah, mahandouts mahandouts vanhu vakupiwa vanhu vaingotambira Mumwe akatambira chindevere tikati unogona kuverenga chindevere tikanzi ah zvanga zvichingopiwa vanhu. Saka haiwa pana panoda kunyatsa kufunga kuti zvandiri kuita izvi haiwa kuti ah zviri kuitwa nevanhu vese ah iwewe pachezvako anditika wagadzira unotora here uyu musikana kuti ave mukadzi wako womurawo mugare pamwe chete mumurawo waMwari musvitsa tsvene. Unozomuda here nokumunyaradza, nokumukudza, nokumuchengeta mukurwara nomuutano? Hauzoda vamwe vakadzi vose here nokugara naye woga muchiri vapenyu mose? Usandipindure ndisati ndambotsanangura. Unotora here uyu musikana kuti ave mukadzi wako womurawo? Mugare pamwe chete mumurawo waMwari musvitsa tsvene. Nyaya yekuroorana kuti mutogara pamwe chete, mugare pamwe chete, haikona kuti ah, Kana munge muine mafriends ava ndivo amakutofamba navo pamwe chete. Ava ndivo amakufamba navo pamwe chete. Hallelujah. KuvaShona vanoti uroyi hwemurume hunofanirwa kuzivikanwa nemudzimai nekuti ndiye anobikira zvidhoma. havana chavanofanirwa kuvanzirwa unozomuda here nokumunyaradza vanofanirwa kunzwa kunyarara vanofanirwa kunzwa kudekara kuti aini zvino ndawanikwa haleluya nokumukudza munofanirwa kumupa respect nokumuchengeta aiwa basa renyu kumhanya mhanya kumuchengeta kuona kuti akadaro here ndakambotaurira mwana rimwe gore ndikati tsoko yakanzwira tsitsi hove ikati ah hove iri mumvura iyo ingabitirirwe iri kuti ikafeme ah, iri kubitirirwa regai ndiitore ndiise kwakafefetera ndobva yanoinyukura hove mumvura umu ndobva yaenda nayo kumusorosoro kwomuti uku chii chakaitika nehoyo yakafa muri kunonyukura chigagairwa ichi kubva kwamukwekwerere muchiti imi munogona kumuitira zvakanaka maanga achizvifarira achizvifarira achifema achinzwa achidii achidii zvake mukati aya imimi ndiri shasha inomuitisa kwakafefetera Haikona kutiitira hwetsoko yakatora ah, vetsoko vemutupo wetsoko tiregerereiwo kutora mwana waaridzi wozoita kuti vamwe vatadze kana vanhu vanin'ina vatadze kuroorwa unzi mm, kana kuroorwa kuchida ini handidi zvangu tarisai zvakazoita sisi vatorwa nesoko vaiswa mumuti ah. Kana mamutora, kana anga achitseka tsiyo, rambai muchimuchekesa tsiyo. Kana anga achinyorwa kumeso, rambai muchimunyoresa kumeso. Maintenance irambe ichiitwa, rukanda rwake rurambe ruchipenya. kwete kuti azoita rukanda runenge rwehwiza rusingadaire mafuta ah, watorwa aiswa kumhepo nesoko ah, yeah, yeah, yeah, yeah. nokumuchengeta mukurwara nemuutano Munofanira kuramba muripo kunyange arwara. Hakuna kuti ava vekwatezvara vandiregerera kwazvo. Vangadai vanga vambondipawo mumwe auya kuzochengeta tete wavo. Haa, imi ndimi munomuchengeta mukurwara. Kutoda kwavo zvavo kutokupai. Haizi mhosva. Asi imi munofanirwa kuramba muripo. Kana muutano munoramba muripo. Hauzoda vamwe vakadzi vose here nekugara naye muchiri mose? Vamwe vese zvamuri kutaura panapa muri kuti handichada vakadzi vose vachaberekwa nevakaberekwa kudhara, handichada. Ndagumira pane weJoyline. Kana muchigamuchira itii hungu ndozviita. Hongu ndinozviita. Haleluya! Vadeclare handiti vati ti hanzi hungu ndozviita joiri kwasarira iwe tinzwe ndimi maakutaura mazwi akasimba zvikuru unotora here uyu murume kuti ave murume wako womurawo, mugare pamwe chete mumurawo waMwari musvitsa tsvene, unozomuda here nokumushandira, nokumunyaradza, nokumukudza, nokumuchengeta mukurwara nomuutano? Hauzoda vamwe varume vose here nokugara naye woga muchiri vapenyu mose? kumushandira, kumukudza, kumuitira zvose zvakanaka. Ndinombogara ndichitaura kuti ana amai makicheni topapu takaaona mukatengerwa mamicrowave mukatengerwa mapoto mukatengerwa chinyi pane chinhu wani chamusina kuita hamuna kutenga mabhuku ekubika mapoto akungoberekera mapete mamaikowo zvemadisplay zvinobikwa imomo zviri kungozanganiswa matumbu nemapotaitos zvoita muto mukobvu imwe nyama unotokungura kuti aa ah, ah, kudai ndaidya iri mbishi ndiyo yandatinga koke iyoyo payenge yakanaka payapa yadzokonyodzwa pamwe unonzwa wachibvunza kuti ndoyandauya nayo kana muine kwamanga madya tauraika yatadzikwa pati nekuti hapana anombotenga asingatarisise kuti inenge netumafuta iyi kadai zvino yozouya kumba yakanganiswa makuichiibvunzisa kuti ndiyo yatatenga motoenda kuchikoro chekukirabhu kunotenga mabhuku ekubika kuti vadye zvakanaka kuvashandira kuona kuti vakachengeteka vakashambidzika munozozviita here Hamuchazoda vamwe varume vose here? Hongu, ndinozviita. Haleluya! Ah, kana vadaiko tichati kudii? Vapedza. Chitorai ruoko rwaamai. Ndinodanidzira kuna vose vakaungana pano. Ndinodanidzira kune vose vakaungana pano. Kuti vave zvapupu. Kuti vave zvapupu. Zvekuti ini. Zvekuti ini Munyaradzi Magwaza. Ndinokutora iwe. Ndinokutora iwe Joeline Mukwekwerere. Kuti uve mukadzi wangu. Kuti uve mukadzi wangu. Wesvitsa yomurawo wouKristu. Wesvitsa yomurawo wouKristu. Kuti ndive newe nhasi. Kuti ndiwe newe nhasi. Nenguva inouya. Nenguva inouya. Mukunaka. Mukunaka. Nomukuipa. Nomukuipa. Mukupfuma. Vapa mhiko dzavo. Mumwe kune mumwe, mumwe kune mumwe. Toda kutenda zvikuru. Zvino kana vadai vakuda kupanana mucherechedzo. rupawo rwekuti haa ndiwangu uyu uyu ndiwangu uyu brand muchiso haleluya tokumbirawo vane maringi vauye nawo mberi vachipfekedzana maringi avo

Tinamate Baba vedu muna masimba ose, tiri pamberi pouso hwenyu tichikutendai nemhiko dzaitwa nevana venyu Munyaradzi kuna Joilini, Joilini kuna Munyaradzi, vachiti a ah, ivai mhupuro Ungano yose, chita chose chiri pano chekuti ini ndinokutora kuti uve mukadzi wangu. Ndinokutora kuti uve murume wangu. Handichada vamwe vose. Ndazvidza zvose zvepanyika pano. Ndakuda iwe chete. Ndakuda iwe chete. Zvino hedzo mhete dzatakuzoisa pamhinho yavo semicherechedzo icharamba ichivarangaridza idzi mhiko dzavaita zuva ranhasi. Ropai Fadzai Mwari kose kwavanenge vari vachizoona mhete idzi ngadzivarangaridze nezuva ranhasi pamhiko dzavaita zvatanamata tichitenda muzita nemuropa raIshe wedu Jesu Kristu anogara nekusingapere Amen Torai mhete dzaamai tipei ruoko rweruboshwe ndinoisa mhetei pamunwe wako ndinoisa mhetei pamunwe wako joelini mukwekwerere sechiratidzo sechiratidzo chekuti tasvitswa chekuti tasvitswa muchitenderano nemhiko tsvene muchitenderano nemhiko tsvene zvaitwa nesu nhasi uno zvaitwa nesu nhasi uno muzita rababa muzita rababa noromwanakomana noromwanakomana noromweya mutsvene noromweya mutsvene amen varatidze haleluya kare vaiimba kuti sisi zambu zambuko rine ndarama mari yambuka Ndine ndarama sisi zambu. Haleluya! Variyambuka. Hey. Kwasara vamwe. Hey. Atiti. Mm, tora itinzo. Batai ruoko rwababa rweruboshwe, mupfekedzei. Ndinoisa mhete iyi pamunwe wako. Ndinoisa mhete iyi pamunwe wako. Sechiratidzo. Sechiratidzo. Chekuti tasvitswa. Chekuti tasvitswa. Muchitenderano nemhiko tsvene. Muchitenderano nemhiko tsvene. Zvaitwa nesu nhasi uno. Zvaitwa nesu nhasi uno. Muzita raBaba.

Eh. Pane ka pane karumbo kai chirega kutamba nemabhachura. Tamba newakaroora. Dzichirega kutamba nechi wototamba newakaroora vanokuudza zvinovaka. Eh. Chokwadi. maita zvenyu toda kutenda mwari uh, ndoda kuti ndi ndikunamatirei tinamati mwari wedu toda kukutendai mazviita henyu nezuva ranhasi ramabatanidza vana venyu vakaita mhiko. Zvino ndinotaura pachena namazwi anoera kuti vakunzi murume nemukadzi avo vanosanganiswa naMwari. Ngakurege kuva nemunhu unovaparadzanisa. Mwari ngaakomborere. Amen. Mwari Baba vedu, Mupi wengoni neuchenjeri hwose, Ivai nevadikanwa vedu vari kutangisa ukama hutsva hutsvene. Vayamurei kuti vave vakatendeseka kumhiko dzavaita nhasi uno. Ngavarambe vachikudai nguva dzose nokugara murudo nomukunzwana kwose kwavanenge vari. nomuzvinhu zvose ngavatsvage zvoumambo hwenyu. Tinozvikumbira nomuto waJesu Kristu Tenzi wedu. Ameni. Mwari ngaakomborere. Ameni. Mwari makachigadzira. All right. Hanzi takachigadzirira.

makunzi murume nemukadzi ah, mwari ngaukuitirei zvakanaka tinoda kuti purogiramu ichitora nzvimbo eh, eh, ndo zvavanofanirwa kuita vachidaro mazuva nemazuva eh,

Tiri kufara here? Haa ndazviona kuti tiri kufara. Pamusoroi marriage officer vedu Lieutenant Colonel Ojere. Pamusoroi Major R&L Makarau. Pamusoroi Major S and E Jamera pamusoroi vatezvara vedu nemhuri yavo yose vekwaMukwekwerere pamusoroi mhuri yekwaMagwaza pamusoroi hama neshamwari dzatikuta pano kuzoona svitsa iyi. Eh handisi kuda kukupedzerai nguva eh, ndine mashoko masho mashoma andiri kuda kutaura pano eh, inini pano ndiri kufara chaizvo chaizvo munoziva kana munhu uchifara eh, mashoko anopera nemufaro Eh, Munyaradzi, tafara nezvawatiitira. Tinokuziva Munyaradzi, uri mwana akavimbika, anoteerera, anoshanda nesimba. Ndinodavira kuti eh, wakanga uinaye mukadzi Chawanga uchingomirira apa inguva saka nguva zvayasvika e, hazvirevi kuti ndiko kupera kwazvo. Chatakukumbira pano ndechekuti rudo rwuya rwuya rwuchibvira kuenda mberi kudarika pazvanga zviri. Ndambonzwa zvichitaurwa zvichinzi hanzi mayambuka eeh kana mayambuka ibvai mayambuka zvamuchose kwete kuzodzoka shure pamwe ndopamunozonyura pamwe ndopamunozodyiwa nemakaro nyika ino yatigere Ine miedzo yakawanda. Zvaino miedzo yakawanda, chinodiwa kukurira muedzo semhiko yawapa pano kuti hauchazodi vamwe vakadzi vese, uchazoramba uina Joylene. E, ngazvirambe zvakatodaro, zvisazombochinja. Eh mumba munooma zvinhu hazvirambi zviri mutserendende zvaoma eh, hazvi kuzoti a ah, mukadzi uya ndakazomutorei uya kudai ndanga ndisina ndisina matambudziko aya hazvifaniri kudaro imba ndeyekubatsirana Kana maita matambudziko haasi ekunyarara nawo mungori vaviri mumba menyu. Mukanyarara nazvo zvinokunetsai ndopatinozonzwa kuti ah umwe aita zvisina kunaka. Saka taita matambudziko atiinawo ngatitsvagei Shamwari kana hama dzinotibatsira dzino, dzatinotaurira zvinonetsa kuti rudo rwedu rwurambe rwakasimba. E, kuna ana tezvara vangu ava, mwana wenyu tamutora zvachose, haachadzoki. Izvi tinokuvimbisai kuti Tichange tiinaye semhiko yamanzwa iyi kuti kusvika mukufa ndopavachazoparadzana nemashoko iwaya ndatenda hangu. Maita zvenyu amai chida vaenzi ngavauye. Tete Madhora vachigadzirira sekuru Chitando senior vauye vazogarira padhuze tingoti ga ga ga ga tipedze. Hallelujah. Amen. Regai nditore mukana uno kuti nditende Mwari. Nekuda kwezuva rino rakatsaurwa, Mwari ravaona zvakakodzera kuti tinosongana nokuda kwemuchato waMunyaradzi naJoeline. Ee, regai nditi pamusoroi kuna marriage officer vedu, ndichida kubva ndangokutendai nebasa ramabata. Handinyori kubva kuHarare kuti muuye kuzobata basa rakanaka kudai. Mwari vazokuitirai zvakanaka. Regai nditende zvekare mafundisi ose ari pakati pedu. Nditende zvekare hama dzose neshamwari. Eh, regai nditi pamusoro iyi zvakare um, vana mukurungai vedu ndichida kuti pamusoro zvakare madzitezvara angu kwatakaroorwa kwavamagwaza ndichida kungotenda mwari Ndekuitirwa zvakanaka kwaitika nhasi. E, nhasi ndiri kunzwa kufara samai vamunyaradzi. Munyaradzi wandigonera mwana wangu ndandisi kugona izvozvi. Munongoziva mwana kana achinge agona unongonzwa manyuku nyuku so uchingotonga usiri kuziva zvauri kuita nokuti mwana anenge akugonera ndikushaya kundokuitira zvipi mwana wangu nezvawatiitira nhasi munoziva munyaradzi achitaura tiri kumuchato wasekuru vake Munyaradzi muna December kuHarare achitaura kuti mhama ndini ndasara ndakuda kuchata ndikati rinhi ende tatakatozvimirira kwanga wanonoka mwanangu akati gore rinouya muna April ndoda kutenda Mwari nokuti paakazondizivisa achitaura kuti muchato wanzi musi wa 4 May nokuti date harina kunge razoitika pakupera kwaMay kwaApril Ndinoda kungotenda Mwari nokuti Mwari vanoshanda nemashoko edu. Ndinoda kungotenda Mwari nokuti zvatinenge tataura Mwari vanoita izvozvo. Regai nditende vana vangu Munyaradzi naJoeline nokuti vana ava vanoziva Mwari. Ndochinhu chandinoda kutenda. Vana ava vakaziva Mwari uye vanorarama muna Mwari. Murambe makadaro. Murambe muchinamata Mwari. Mwari varamba vachikuitirai zvakanaka. Ndinonzwa shungu ndikada kuti ndirambe ndichitaura nhoroondo yevana vangu ava. Ndinonzwa. kubatikana asi ndoda kutenda Mwari nokuti muroora akanditsiura Mwari vazondiitira zvakanaka asi shungu ndinadzo I can tell their story ndikuramba ndichingoitaura ndichingoitaura Mwari varopafadze imba yenyu Munyaradzi sekutaura kwazvamboitwa kuti Munyaradzi is a strong man very respectful Very humble, a very working hard, a very hard working man. Ndakungotenda Mwari naizvozvo nokuriitirira mhuri yako nokutarisira mudzimai wako. E, zvandiri kutaura izvi hazvigoneke, muchandiregerera, hazvigoneke kungoti zvingoitika kana pasina mudzimai. Ndikuzvitaura nokuti chirungu chinobva chataura kuti Behind every successful man there is a woman and I'm talking of Joylin. Joylin is a very respectful woman, a very strong woman. I love you muroora. Muroora wangu anondiitira zvakanaka. We are like sisters, we share everything. Hapana chaasingazive chamai vake. Urambe wakadaro muroora wangu. Mwari vazokuitira zvakanaka uchengete murume wako. Rudo rwamuinarwo irworwo rurambe rwakangodaro. Musachinjiswe nokuti machata. Mwari vazongoramba vachikuropafadzai. Munyaradzi ude mudzimai wako. Ude mhuri yako. Urambe uchingoshanda kushandira mhuri yako. Kuona kusimba kwaakaita Munyaradzi uku. ndijoinei Mwari vazokuitirai zvakanaka vakuropafadzei varamba vachingoropafadza imba yenyu nokusingaperi mazviti maita zvenyu tinotenda Ndiye ndiwaronga so

Uichengetedze ufunge, Zvawaita izvi ndizvo zvinoda Mwari Mwadzadzikisa kuda kwaMwari Muchengetane Handina mashoko akawanda nekuti zvizhinji zvataurwa pano Ndingazodzongonyedza mashoko anga ari pano Ndinotenda Mwari zvakanyanya Muchengete zvese zvanga zvichitaurwa naMarriage Officer Mwari ari mubetsri wenyu Mazvita Atenda Sekuru Chitando varipo here? Chekutanga tinotenda kowa yesalvation mabatiro ayo ayaita kumhuri yangu yese yekwachitanda handikwanisi hmm, kutaura zvakawanda rambai makadaro magadzirira muri kuita mhuri yangu ndaita muchato mingani gore rapera two a ah, one Kodzero yako nini yaita two. Imhuri yekwachitanzi ivo. Ini ini ndinoteedzerwa naamai yevakombe namunyaradzi. Ndini ndakasiira zamu amai vamunyaradzi. Asi chinhu chandangovingozwa mupanapa zvizhinji zvataurwa kare nemafundisi angu ari panapa. Ndangotoo ndingomira muone kuti ndini sekuru vaMunyaradzi. Asi eh ndinomboda kumboti taurei ndakanangana naye vava vakomana mukomana uyu ne- nemukadzi uyu. Eh true love never grows old. The road of true love is paved with flesh and blood. Zvizhinji Vanangu mukanda pasi. Pane mistake inoitika iye zvino michati yakawanda takaiona ichidonha is tagungana kudai so mukave munoteerera munhu wekunze iwo unzi Uri kukanyana nemukadzi wako, uri kukanyana nemurume wako. Ive neshamwari yechokwadi, hongu, ingave shamwari yakaroora, inokutaurira zvisingaite iwe. Iwe piri nazvo mumba mako. Please, ndine urombo nenyaya iyoyo inowanzoitika kakawanda. Ko uye hatifarire kuti taungana kudai so chinguva chinguva after two months, three months Ana Spirero vanenge vapinda mumba menyu. Ana Snowball manje vanenge vava. Be very careful. Mazvinzwa ka? Zvinoda rudo rwandagara ndichiona. Imi manga musiri vanhu vatingataurire kuti makadai so because handina ma mistakes andamboona. akawanda kwamuri iwe ndiwe unenge unomboti tauise mbichana nyaradzi but your adorable is good to me iwe keep it up kwaona tobva tauya kwete kuti anzi kwauyiwa aa ini ndakatakura nhumbu You get me? Atenda hapo. Maida zvenyu tinotenda. Maizvigone here majunior izvi? Ah, mambo zvikwanise izvi. Right, regai ti vanoita zvekeke ngavagadzirire ka. Vauye vatiitire vachingopedza apa tobva taita ceremony yacho iyoyo. Regai panguva ino tikumbire masenior timbu list

Chitupa chakakosha kudarika mimwe zvimwe zvitupa. Kukosha kwacho ndechekuti chinopihwa musati mapinda muexercise yacho, asi mukakundika ndopachinotorwa. Zvimwe zvese zvinopihwa vanhu vapedza kustarta, zvozopihwa at the end. Ichi tinokupai muchitanga. mukakundika tochitora kanjani pakaipa saka nachofanirwa kukurangaridzai zvimwe takazvivanza tikazvitadza kuzviturika mumadziro edzimba nekuti takanga tafoira asi ichi hachinyadzise chinoenda mudining chaimo kanjani saka toda kukusvidzai muchato wenyu Tambirai makasununguka. Thank you. Natenda. Yeah. maita zvenyu hanzi mbosara muri tu nakamera fara zvakawedzera zvakanyanya nezvataitirwa nemwana wedu joelin e, pamwe pacho unoti ukapiwa mukana wekutaura unoti andichadi ah, zvakati asi pamwe chozorasika unokwanira kufarisa so I'm very very excited nezvataitirwa nemwana wedu e, ukafara ukafara pamwe kuti dai ndaziva zvekutomuka andichatomi ndochakutsika panapa asi ndoda kuti tiini hangu Joey. Ndafara ndanzwa uchipembedzwa nehama dzekwako dzemurume wako zvatova namai zvandibata zvakanaka chaizvo. Ukanzwa wekwako achipembedzwa hmm? unonzwa manyukunyuku kufara. Ramba wakadaro Joey. Handiti ka? Eh, zvonakidza. Dai tanzwa kunzi yowe yowe taiti todini? Zvinoatira zvanaka Joelini uyo. Uvoita munyaradzika zvakanaka uwedzere. Noti munyaradzi ane zvaakaona Mauri ramba wakadaro uwedzere handiti ka maita zvakanaka thank you so much atenda baba amai vachiuya amai mukwekwerere kana vari pedo ngavauye asi mota aej 1592 yasiiwa mahazards ari on tinogona kuzotadza kuibvisa ipapo bhatiri raenda maita zvenyu pamusoroi eh, handigoni mufaro wandinawo wakakura kuburikidza nemwana wangu toiini ndinotenda mwari zvakanyanya nemukwasha wavakatipa ah, Tinokutendai vaMagwaza matidadisa matifadza tizere nemufaro nekuremekedzwa muzuva ranhasi dai Mwari vakukomborerai varopafadza imba yenyu maramba muchitifadza sekutifadza kwamuri kuita nhasi Tinotenda hangu. Aita zvenyu amai. Sekuru atete Chiminya. Tete Chiminya ndovakuuya. Marimbe. Pams, pamsoro iyi marriage officer newa priest We, we muchechi menyu zviri zvandiri kupa kutenda nezvandaitirwa nemwana wangu Joelin mwana we hanzvadzi yangu ndiri kunzwa kufara ndinoongotaura ka history kashoma shoma ndakagara na Joelin kumba kwangu kubhoera achiri musikana ndaigara ndichimuraira ndichiti mwana mwana mwana wangu ndoda kuti urorwewo zvakanaka saka iye aingoti ah chete ndinororwa zvakanaka ini Saka paakazoroorwa ndisina kuona kuchata kwake ndakatomborwadziwa ndikati kwi saka nhasi wazadzisa chirewo eh, kurayira uko takamita isisu madzitete ake akateerera saka zvinhu zvandiri kupa nekutenda pamberi pano nhasi pazuva ranhasi ndichitendazve ndanzwa kufara wachitirumbidza kuti joirini anogona madzimwene ake saka ndinoti joirini zvawachata nhasi usazofarise kuti nekuti ndatochata saka madzimwene angu hanchati ndiri kukurudzira kuti urambe wakachengeta madzimwene ako ekwamagwaza uye nanababa munini wako nemazita ezvara ako nekwakabva amai wakabereka munyaradzi Ndiri kukumbira kuti usazokukanganwe Joyilini. Saka ndinopedzisira nekuti Joyilini chinhu chawakagona pasi pano pezuva. Joyilini wakazi waMwari. Saka ramba wakabatira pamberi paMwari kusvika Jesu achiuya. Ndinoti ndatenda hangu. Mwari wakanaka. Ndikufara zikuru nemuzukuru wangu. Andiremekedza. Andiita munhu mukuru kwazvo zvere kwapedzisai atiitira chinhu chakanaka joelin joelin watiitira mawanders mawanders agona agona agona eh, ndinotenda zvikuru nekubatanidzwa padzvita tsvene eh, ndichiti nini ndokuti marriage ndokuti wakaroorwa ndokuti maroorana ndokuti imba vamwe vacho vanhu havadi kutaura chokwadi tinonzvenga nzvenga nokuda kwokuremerwa kwemiviri yedu kana nokuda kwokuremerwa nezvinotiremera kwanzi munhu akaroora akaroora ari kuita mafuta Hatizombutaure chokwadi pamwe pacho muchiri pamapoto baba hamusati masvika pamiri ameni saka ndiri kufara awo wachata nhasi awo waita mawandasa tinowangu wazukuru wangu uko teedzerai uyu joyi uyu teedzerai joyi andiita zvakanaka uyu teedzera ndinozouyawo kuti mundikoka kumuchato yenyu tifare pamwe chete eh, machata hama dzangu mamachata Itai basa kuti soko raMwari rifambe. Vanhu vauye kuungano yaMwari. Chiitai basa raMwari. Haikona ngochata mondogara ba. Eh, wafundisi. Musawagadze, ngawapei basa, ngawaite basa. Wari kungwa vanhu vemuchechi chete. Ngawaite basa. Kuti soko raMwari riparidzwe risvike kure.

Achingotaura nyaya hazviite. Haleluya. Mwari ngaazokubatsirai mumba menyu kuti wese anouya agowana chekudya. Toda kusvika panguva yekucheka keke iri. Keke iri eh, riri kungoratidza rudo mumba menyu. Haleluya. Riri kungoratidza rudo mumba menyu. Vashona vobva vati ukama igasva hunozadziswa nekudya. Rakabikwa nezvinhu zvakasiyana siyana kuti rizobuda kuti keke. nemarriage yenyu inosangana nezvinhu zvakasiyana siyana kuti izova marriage yaka iri tested handiti ka saka isusu tiri kuti izvo muzuva ranhasi patichadya keke iri ngachive chisimbiso cheimba yenyu kuti zvese zvamuchasangana nazvo muchazvikunda uye vese vachapinda mukati memba yenyu vachawana chekudya ndikuda kuti tinamate tozosvika panguva yekucheka keke ngatinamatei Tinokutendai baba vedu masikati ano. Todawo kutendai nemba yevana venyu baba naamai Magwaza. Maita henyu Jehovha maita Mwari wokudenga nekubatanidza vana venyu nenzira yakasarudzika kudai. Takunamata Mwari tichakatarisa keke riri pamberi pedu semucherechedzo werudo tichikumbira Mwari kuti muriropafadze. Patichacheka keke iri neku, nemumwe nemumwe acharidya Tigoramba tichirangarira zuva ranhasi, tigoramba tichiona rudo rwunoshamisa rwasimwa mukati memhuri iyi. Rambaiwo muchiitira vana venyu zvakanaka, muvaropafadze muhupenyu hwavo, muropafadze muchato wavo. Muzita renyu Baba tinonamata. Amen. Takucheka keke. muzita rababa neremwanakomana Amen. Imbai zvenyu vari kutiimbira vaya. Handei mari paidenga kupedzisa kuno.

vachipanana kudya mumba mavo saka kazhinji watinoda kuti anotanga ndamai